Dibêjin zemanê berê padîşayek hebû, evî padîşayî dizî dikir. Diz bû diz. Belkî ji wan re zaf xerîb tê lê belê çê dibê yanî. Ji padîşa jî diz dertên, ji fermandara jî diz dertên, ji hukimdara jî diz dertên. Ku destê wan bikeve kilê çavê însanan jî didizin. Ca rojekî vî padîşayî xwe li xezîna dewletê qewimand, çiqas perê di qasê de hebe tev dizîn. Qurûşa qul di binê qasê de nehişt. Ka êdî çi bi wî pereyî kir, di kur de xerc kir, her Xwedê dizane. Piştî ku Qase vala bû, ev padîşaya ha, hat qesra xwe û çend roj derbas bû, pere lazim bûn. Îhtiyacê milet bi bal wî va ket û pere jî nemane û ev padîşaya hema çû vî alî û hat wî alî û mehdê wî reş û tarî kir, mîna ewrê reş ku miro sîma wî dirêne, miro zane derdekî wî mezin heye di dilê wî de lê nayne ziman. Çend roja wisa li ber xwe da heta wezîrê wî rastî wî hat. Dema wezîr wî dît, fehm kir ku rengê padîşah xirab ye, meselekî girîng heye di dilê wî de, got ka ez jê bipirsim gelo derdê wî çi ye ez karibim çareser bikim. Hat ba padîşah got padîşahê min Ev xêr e tu wisa xemgîr î, derdê te çi ye, xwe ji min re bêje em çareser kin, derdê te bi derman kin, ji qal êşik hebe dermanê wê heye ji xeynî mirinê. Ka derdê xwe ji min re bêje ez alîkariya te bikim, ez wezîrê te me, feyda min jî ancax vî awayî bik ji te. Padîşah got wezîrê min derdê min zehf giran e. Derdê min zehf giran e, got qurûşa qul got min di qasa dewletê de nehiştiye û îro jî pere zehf lazim in. Em nizanim ez ê vî pereyê ji kur bînim û peyda bikim. Wezîr got, Padîşahê min derdê te tev ev e? Got, Belê. Ê got, Eger derdê te ev be, tivî ji min re bêlev zaf rehet e. Got, Tu ji xwe re dil min binêre û ez wî pereyî çawa ji vî miletî didim hev. Wezîr rabû di nîvê bajar de ciyê ku milet zehf diçe û tê ji bona kar û xebatê xwe. Rêya ku zehf milet tê de diçe tê li ser wê rêyê pirek ava kir, pir, koprî, pir ava kir û wezîfedarek danî Serê pirê go kî di ser vê pirê da her û wer ê tê pera ji wan bistînin. Çûn hatina ser vê pirê bi pera ê milet jî mecbûr e di wê rêyê da here. Ji bona îşê xwe pêk bînin mecbûr bûn ku di ser pirê da derbas bin. Başka rê tine. Êdî kî derbas dibû perê xwe dida wî wezîfedarî û derbas bû diçû dihat. Bi vî awayî çendekî zeman derbas bû. Wezîr hat ba padîşa got, Padîşayê min çawa ne? Pere tên, qasa hêdî hêdî gelo tije dibi yan na? Gemiya me hêdî hêdî bi ser avê ket yan na? Padîşa got, Wezîrê min wela te tiştekî zehf baş kir ya we perê ha go te pir çê kiriye û milet bi ser da çetê û pera dev tişkî zehf rind e, zehf delal e. Gelo milet dengê xwe nake? Qet nabêjin ev çi pere we daniye vê derê. Îtirazan nakin gelo? Wezîr got na padîşahê min ku ez vî miletî nas dikim. Ev miletê ew hov e. Miletê kerr û gêj e. Çi bînî serê wan qet deng ji wan dernayê. Tu li kêfa xwe binêre. Tu pera bijimêre ku. Piştî demekî hindik ku derbas bû wezîr car din hat ba padîşah got padîşahê min tu bixwazî ez ê vî perê ku tê ez ê bikim diqat. Gotê çawa çêbikî? Got ka bisekine tu ji xwe re lê binêre. Ku wezîrê me gotê wisa bikî, ti vî miletî şiyar bikî, em xwe ji nikarin ji wan xilas bikin. Bela xwe ji wan veke. Ev vega baş e, îdare e. Wezîr got na, got padîşahê min, got ez vî miletî naskim. Ti bisene, ez ê hê çawa pira ji wan bisênim. Wezîr rabû, wezîfedarik dî anî, danî dawiya pirê. Got kî ji vê pirê derbas bibe, tê pira ji wan bisêne. Yek danî destpêka pirê û yek jî danî dawiya wê. Çûn hatina pirê, di cara tu mecbûrî pere bidî, ji bona te herî werî ye. Ca kî diçû dihat pirê xwe di destpêkê da jî dida di serê pirê da û gava derbas bûn dawiya pirê cardin pirê xwe dan û derbas bûn diçûn. Rewş bi vî awayî çendekî berdewam kir û pere jî xweş tê. Qase hêdî hêdî tije dibe. Padîşah Gazî wezîr kir go wezîrê min ev îşê te kir go min ne bawer e go milet qebûl bike vê tişta ha. Qet dengê xwe nakin nabêjin ev çi ye erê me destpêk fêm kir ev çi dawiya wê da tu pera ji me distînî qet îtîraza nakin yan na. Got na padîşayê min got li kêfa xwe binêre ku ez vî miletî naskim. Miletkî hov e, miletkî kerr û gêj e, qet dengê xwe nakin. Wezîr rojekî got ez ê vî pereyê bikim sê qat. Rabû wezîfedarek danî nîvê kopriyê got kî were heta nîvî tê li wan siwar bibî heta dawiya perê û tê perê xwe ji wan bistînî. Tu bêje ev ferman e, fermana padîşah e, wisa emir kiriye me ji wê emrê wî pêk bînin. Ê got baş e. Wezîfedar hazir in hema tu berê wan bidî kûr ji xwe diçin yanî. Îcar rojek milet gava derbas dibû, destpêkê de pirê xwe didan. Dihatin nîvê pirê, wezîfedar li wan siwar dibû heta dawiya pirê, pere ji wan distand û dema ku derketin cardin pere ji wan distandin û diçûn dihatin. Her roj sê cara ev pere didan. Padîşah gazî wezîr kir dîsa jê re got, Wezîrê min got, ev tişta vê paşiyê min bihîst, min ne bawer e ji bin vê xeberê xêrê bên. Ku ez ditirsim milet afatkî giran bi serê me de bînê. Textê min hêdî hêdî dihejê, ez wisa zan dikim ku ecelê min û te ji destê vî miletî ye. Ka ew çi zilame te daniye nîvê kopî û li wan siwar dibe? Ev heqaret e vir û reşekî mezin e. Ev te çawa cesaret kir? Milet dengê xwe nake yanî nabe jî ev çi xêr e, ev çi şexs e li me siwar dibe? Wezîr got, Paşayê min dev ji wan berde. Ez wan nas dikim, got, Miletkî hov e, Şiyar nabin teft xew danin, tu ji xwe re pera bijimêre. Çendekî zeman derbas bû, rojekî padîşah ji xew şiyar bû serê sibê bi dengê qêr û qerebalixê dît ku wa alem tefto bûye li bexçeyê qesra wî. Tirsiya û lerizî û dest û lingê wî li hev ketin. Derhal gazî wezîrê xwe kir ku ka were ev çi bela bû te bi serê me daşa. Ha va ev tişta ku ez ji ya tirsiyam îro ev a hat serê me. Ka here va milet tevatiye vê derê dê me ew an jî êdî ev tişt qebûl nekir. Ka here tê çawa çareser kî tê çawa saf kî dekerem ke ka me ji van tişta ji vê belayê me xilas ke. Wezîr got ka bisekine padîşahê me ez herim bi wan re xeber didim ka derdê wan çi ye em pêşî goyê xwe bidin wan hê em ê çareser bikin. Ê got baş e kerem ke her ka here tê çawa çareser bikin. Wezîr hat lê rên ku wa milet tev hatiye bexçeyê qesira padîşaha. û bi dengê bilind û bi qêr û qerebalixê wekî niha ku em dibên protesto dikirin. Wezîr got xêr e hûn hatine çi? Ewan jî çend hebê rûspî danîbûn pêşiya xwe ji bona bi wezîr re xeber bidin. Hatin hênberî wezîr jê re gotin, Wezîrê me, got em ji xizmeta we gelekî memnûn in. Xizmeta we zehf qenc e, zehf rind e lê belê qisûrek di îşê we de heye em dixwazin hûn wê jî temam bikin. Wezîr got, Çi qisûr e gelo? Ka ji me re bêjin, me çi qisûr xistiye îşê xwe? Evan rûspîya got, Wezîrê me got, Vêga destpêka pirê da, got, Em perê xwe din, ji we re wekî şîrê diya we helal bi. Gazin da me ji wê tune. Di dawiya pirê da, got, Em dîsa pera din, got, Ew jî wekî şîrê diya we helal bi. Tu gazin da me ji wê jî tune. Lê belê ev cara paşê. Ku te ew wezîfedar danî nîvê kopriyê, ê ku tê nîvî, ew wezîfedar li pişta wan siwar dibe, heta ku diçe wî datîne û tê evê din, îşê wan ecele ne, nagin îşê xwe zehf disekinin. Di sirê de zehf disekinin. Em dixwazin tu çend hev wezîfedarê din jî bînî, ji bona ew jî li vanê din siwar bibin, zehf milet nesekine, zû derbas bibin û herin. A daxwaziya me ji we ev e. Hûn vî jî pêk bînin mala we awa. Piştî vê gotinê Wezîr Hac padîşah ra got, Ah got tu dibînî ne wisa ye. Got, ev protestoya wan, ev qêr û qerebalixa wan tev ji bo vî qasî bû. Dibê çend hebeyê din jî bişînin. Padîşah got, wisa got belê. Ê got sed heb wezîfedarê din jî bişênin nîvê kopriyê û bira hema kî çû hat û bira li pişta wan siwar bibin û perê wan ji wan bistênin. Bi xwedê vî miletî guheq kiriye û ti şiyariya vî miletî tine, miletkî ker û gêj e, hov e û ji wan re ya baş ew e ku em li nav milê wan siwar bibin û wî pereyî ji wan bistênin. Gelî birana, gotinê pêşiyan in, dibên heta mezinê we silo bi, xwarina we yê çilo bi yan dibên heta mezinê we silo bi, a halê we yê wilo bi. Gazind û loma ji xwe bikin. Ji şexsê xwe bikin. Hûn çawa bin ê mîna we wê bên ser serê we. Dema li pişta we siwar bibin jî pê kêfxweş bibin. Lewra sûc sûcê we ye. Ev gotina min wesiyet e, tewsiye ye û nesîhet e ji bona nesla ku bê haya xwe ji xwe bînin û îtîfaqê di nav xwe de çêbikin û hişyar bibin, gavê xwe saxlem bavêjin, Yan jî hûn ê bikevin bin bandora hinekî wisa ku hûn tucar ji koletiyê xilas nebin. Dibê ji padîşah pirs kirin, gotin ev padîşahatiya te heta kengê wê berdewam bike? Ji wan re got heta ku ev kerîtiya we dewam bike, padîşahatiya min jî wisa dewam bike.